Shalom. Selamat pagi menyadi dalam Kristus. Selamat bertemu baru enggau kami ari Gereja Saint Faith nengah live streaming pagi tu. Lagi tu aram kitai numpu ati enggau runding kitai ngagai Tuhan. Apai kami pagi tu kepai kami muji kami mesai ka menua apai. Kami beterima kasih apai ke pemanah nuan apai. Ke berkat nuan dalam pengidup kami apai. Pagi tu apai awak ke nuan ngisi kami enggau kuasa roh kudus nuan. Enggau jaku nuan Tuhan kami ke nyadi pengering nyadi ngambi ke pengarap kami lebih tegap agi ba nuan pagi tu. Baik. Terima kasih Tuhan, kami nyerah awak tu, space kami ngagai jari kudus Nuan. Dalam nama Jesus kami besampi.

Selamat pagi. Diatu kitai deka berengkah sembiang Hari Minggu Easter ti ke tiga. Sebedau nya kitai ngemunka sembiang kitai ngena Jaku Tuhan ti diambi ari Injil Luke bagi dua puluh empat, macha ayat empat puluh enam ngagai empat puluh lapan. Lalu ku iya bejaku ngagai sida, Tu meh utai ti udah ditulis Kristus, Enda tau enda, natka pemerinsa, lalu angkat ari mati ba hari ti ke tiga, lalu pesan pasal nesal ati enggau pasal pengampun dosa dipadahka dalam nama iya ngagai semua bansa, berengkah ari Jerusalem. Kita tu meh orang ke besaksi ke semua utai tu. Haleluya, Kristus udah angkat idup baru. Iya amat udah angkat idup baru. Haleluya. Duduk. Ditu kitai sama nyebut sampi penuchi. Semua Allah Taala ti pemadu bekuasa semua ati mensia dipeda Nuan. Semua ti dikereka mensia ditemu Nuan nadai kami tau belalaika Nuan. Asuh tuchi peregang ati kami ulih Roh Kudus Nuan.

Aram kitai ngaku dosa kitai dalam pengarap sereta ngesal ati, lalu enggau ati ti mutus tetap ngintu pesan Allah Taala, lalu begulai diau dalam pengerindu enggau pemaik enggau semua orang.

Tegal Anak Nuan Jesus Kristus ti mati ke kami, ampun semua dosa kami ti udah lalu saup kami betuai ke Nuan enggau ulah ti badas awak ke ngemesai ke nama Nuan. Amen. Amen.
Allah Taala ti pemadu bekuasa ti ngampun semua orang ti amat ngesal ati ke dosa. Kasih ke kita, ngampun lalu ngelepas ke kita ari semua dosa kita, netap lalu ngering ke kita dalam semua kereja badas. lalu ngintu kita dalam pengidup ti meruan, ulih Jesus Kristus Tuhan kitai. Amin.
Tuhan kasihka kami. Tuhan kasihka kami.
Kristus kasihka kami. Kristus kasihka kami. Tuhan kasihka kami. Tuhan kasihka kami. Aram kitai berdiri, kitai nyebut mulia dalam endur ti pemadu tinggi, kitai sama nyebut. Muliakalah Taala ba endur ti pemadu tinggi, selamatka nembiak Iya dalam dunya. Tuhan Allah Raja Serega, Allah Taala ti pemadu bekuasa ti apai semua, kami nyembah Nuan, kami meri terima kasih ke Nuan, kami muji Nuan ketegal mulia Nuan, Tuhan Jesus Kristus, Anak Tunggal Allah Apai, Tuhan Allah, Anak Domba Allah Taala, Nuan ti muai dosa mensia, kasihka kami. Nuan ti duduk muak ke kanan Allah Apai, sambut sembiang kami. Laban semina nuan siku aja ti Tuha, kudus, nuan aja ti Tuhan, nuan aja ti Pemadu Tinggi, Tuhan Jesus Kristus, sama enggau Roh Kudus, dalam mulia Allah Taala. Amen. Diatu kitai sama nyebut sampi ti diungkupka ba minggu tu dalam Sunday Bulletin tu. Apai ti pemadu bekuasa, ulih pemesai pengasih Nuan bala murid Nuan andal bendar ati lebuh sida meda Tuhan Jesus ti udah angkat pulai idup baru. Nya alai berika kami penemu ti tau nyaup kami, ngasaika Iya bisi enggau kami ngambika kami dikering sereta bisi pengetan ati ulih pengidup pengangkat Iya, lalu terus mela Nuan berari dalam pengelurus enggau pemendar. Ulih Jesus Kristus, Anak Nuan Tuhan kami. Iya ti idup lalu megai perintah enggau Nuan Apai besaum enggau Roh Kudus. Endang Petara siku aja ari diatu datai ke belama-lama iya. Amin. Nyadi diatu kitai duduk dulu ninga jaku Tuhan bacha epistola. Epistola, em, Kereja Rasul, macha bagi tiga ayat dua belas ngagai semilan belas. Lebuh Peter meda orang mayuh datai, iya lalu bejaku ngagai sida, Kita orang Israel, nama kebuah kita alit ati ketu? Nama kebuah kita merening ngagai kami? Ulih kuasa kami tauka pengudus kami ti ngasuh orang tu ulih bejalai. Sorry, ukai kuasa kami tauka pengudus kami ti ngasuh orang tu ulih bejalai. Allah Taala ke disembah Abraham, Isak enggau Jakop, Allah Taala ke disembah aki ini kitai udah ngemuliaka nembiak Iya Jesus, ke udah diserah lalu ditulak kita di mua Pilate Taja pen Pilat udah mutuska runding deka ngelepaska Iya. Tang, kita nulak Iya ti kudus sereta lurus, lalu kita minta siku pemunuh diserahka ngagai kita, lalu kita munuh Iya ti pun pengidup. Tang, Allah Taala udah ngangkatka Iya ari mati. Kami empu nyadika saksi nya. Ulih pengarapka nama Iya, ulih kuasa nama Iya, orang ke enda ulih bejalai tu ke dipeda sereta dikelala kita empu udah nyadi kering. Pengarap Iya ke Jesus ti udah ngeraika Iya baka ke dipeda semua kita. Menyadi aku nemu kita enggau bala tuai kita udah ngereja utai nya laban kita enda nemu utai ti dikereja diri Tu chara Allah Taala ngamatka semua utai ti udah disebut Iya ngena semua sida nabi. Madahka Kristus enda tau enda kena perinsa. Nya alai, nesal ati meh kita lalu pulai baru ngagai Allah Taala ngambika dosa kita diampun. Tu jaku Tuhan. Nyadi ditu kitai sama bediri, kitai ninga bacha ari Injil. Bacha Injil diambi ari Injil ti ditulis Saint Luke, bagi dua puluh empat, macha beringkah ali ari ayat tiga puluh enam ngagai empat puluh lapan. Jesus empu lalu tekala nya bediri ba tengah-tengah sida lalu bejaku ngagai sida, Awakka pemaik, meruan enggau kita. Tang, sida tekenyit sereta balat takut lalu ngumbai diri meda antu. Iya lalu bejaku ngagai sida, Nama kebuah kita takut? Lalu nama kebuah ati kita kakang? Peda jari enggau kaki aku. Aku meh tu, tegu aku lalu peda. Laban antu nadai isi tauka tulang baka aku. Lebuh iya udah nyebut nya, iya lalu mandangka jari ngagai enggau kaki iya ngagai sida. Lebuh sida agi mengkang enda arap laban sida balat gaga sereta alit ati, iya lalu bejaku ngagai sida, Kati kita bisi utai dempa ditu? Sida lalu nyuaka ngagai iya sekerat ikan ti udah dipanduk. Iya ngambi lalu makai ikan nya di mua sida. Udah nya iya lalu bejaku ngagai sida, Tu meh utai ti udah dipadahka aku ngagai kita lebuh aku agi begulai enggau kita. Madahka semua utai ti udah ditulis pasal aku dalam Adat Moses, dalam bup sida nabi enggau dalam Masmur enda tau enda dikamatka. Udah nya iya lalu muka runding sida ngambika sida meretika Bup Kudus. Lalu ko iya bejaku ngagai sida, Tu meh utai ti udah ditulis, Kristus enda tau enda natka pemerinsa, lalu angkat ari mati ba hari ti ke tiga, lalu pesan pasal nesal ati enggau pasal pengampun dosa dipadahka dalam nama iya ngagai semua bansa berengkah ari Jerusalem. Kita tu meh orang ke besaksika semua utai tu. Tu injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kitai. Duduk.
Shalom enggau selamat pagi. Hari Minggu kitai ulih betemu baru dalam online baka ke pagi tu. Menyadi dalam Kristus sebedau kitai terus ngagai Jaku Tuhan aram kitai sama besampi. Kitai nyerahka jaku tu pagi tu ngagai Tuhan aram kitai sama besampi. Apai kami di serega Tuhan Jesus kami meri terima kasih tegal pemanah nuan Tuhan ti udah angkat idup baru ti mai penyelamat ngagai tiap tiap iku kami lalu ngagai semua bansa mensia ti arap Tuhan terima kasih mega Tuhan laban nuan Tuhan ti ngering ke kami meri kami pengidup ti baru dalam semua hal Tuhan kami besampi Tuhan nyerah ke jaku nuan Ke pagi tu ngagai jari nuan Tuhan awakka nya jaku ti idup, jaku ti meransang lalu jaku ti ngering. Terima kasih dalam nama Jesus kami udah besampi. Amen. Nyadi dalam Kristus lebuh kitai macha dalam teks uh, Lukas tauka Luke 24 ayat 36 B ngagai 48 dia kitai nya tadi meda Jesus Iya ngayanka diri ba bala murid iya. Ya. Nyadi patut iya kitai ti arap tu patut kitai ngembuan ati ti gaga. Laban Tuhan ke disembah kitai, ti dikarap kitai nya Tuhan ti idup, Allah Taala ti idup. Ya. Lebuh maya iya tiga hari udah mati lalu angkat idup baru, dia kitai meda Jesus nya tadi. Iya angkat lalu iya mai siti visi ti baru ngagai tiap-tiap pengarap kitai orang Kristian, iya nya kitai nemu lebuh maya iya angkat ari pemati, kuasa pemati nadai berkuasa dalam pengidup iya. Nya kebuah kitai lebuh maya kubur iya kusung, kitai meda Utai tu amat amat nyadi dua ribu taun ti udah. Kubur ti kusung menyadi nya nandaka iya endang amat Tuhan. Bekau ari nya mega kitai ulih meda ba kereja para rasul iya nya satu A Keja Rasul satu ayat tiga ti munyi tu, Dalam kandang empat puluh hari udah bekau iya mati, iya suah pegari di mua sida kena iya nunjukka diri amat idup. Sida meda iya lalu bejaku ngagai sida pasal Perintah Allah Taala. Nyadi dalam teks ke dibacha kitai sehari tu kitai enda kitai nadai tepeda ke empat puluh hari tang dalam Kereja Rasul satu ayat tiga dia Jesus madah ke empat puluh hari pengudah iya angkat ari pemati iya mengkang agi meri pengering ngagai bala murid iya. Nyadi dalam Kristus. Kitai sama nemu lebuh maya Tuhan Jesus diukum tauka diukum mati. Kitai sama nemu cherita tu bala nembiak iya lari bekesebar lari. Kitai mega sama nemu lebuh maya Tuhan Jesus diukum mati, nembiak iya nadai enggau iya betisi iya lebuh maya iya diperinsa, ya, dikejai ke orang. Tang nyadi lebuh maya Jesus angkat idup baru, udah pengelama tiga hari, dia iya, nama nya tadi, ngeringka ngeringka bala murid iya ngambika nyadi saksi iya. Ya. Bisi dua iti pekara ti patut ditemu kitai dalam teks tu iya nya ke satu iya nya pengakang enggau penakut. Ya. Nyadi kitai meda dalam lebuh maya Jesus ngayanka diri betengah iya, kitai meda bala anak murid iya takut sereta kakang ati. Nama kebuah sida berasai takut, nama kebuah sida berasai kakang ati? Laban Enti sechara logik iya kitai mensia lebuh maya nya orang mati iya angkat idup baru tauka iya tiba-tiba tauka sechara ngenyit iya ngayanka diri ba tengah-tengah kitai udah pasti kitai ngumbai nya antu tauka orang sebayan. Nyadi dalam Kristus. Tang Jesus nyengala ke enda Iya ngayanka diri ba murid Iya. Tang menyadi dalam Kristus, lebuh maya Jesus ngayanka diri, utai dua dua dua utai tu ti selalu nyadi dalam pengidup kitai orang Kristian iya nya kakang ati tauka takut. Nya meh kebuah kadang-kadang enti kitai agi kakang ati, agi takut, baka ni kitai tu tadi tau ya tau ulih ngerembaika berita manah Tuhan ngagai semua dunya. Kitai nemu Jesus nemu sagam Ba setiap iku anak murid iya, lebuh iya ngayanka diri, iya nemu sida nya takut, sida enda pechaya lalu sida mega kakang ati. Nya meh kebuah Jesus ngulurka jari iya nunjukka Abi utai ti Dipaku nya ngagai bala anak murid iya, ngambika sida iya meda, ngambika sida iya nemu, ya, ngambika sida iya nemu iya endang amat Tuhan Jesus. Dua pekara ti ngasuh kitai nama nya kakang iya nya enda ngelala Jesus enggau bendar. Kitai sama nemu nembiak iya tauka murid Jesus nya tiga taun udah begulai sejalai tinduk sepemakai enggau Jesus tang agi sida iya enda ngelala Jesus. Dia kitai meda menyadi amat pun kitai tu udah ngumbai diri orang Kristian betaun-taun udah ngumbai diri orang ti Arab, Tang kitai mega ngasaika diri apin bedau ulih ngelala Jesus enggau bendar. Nya kebuah, dalam teks tu Jesus Iya ngayanka diri iya nerangka diri iya, iya endang Amat Tuhan. Ngelama sida iya begulai enggau Jesus, sida nyangka Jesus mai pengelepas. Aa tu runding bala anak murid iya kelia. Ya. Sida iya ngumbai Jesus nya mai pengelepas ti dijajah ari Rome, mai pengelepas ari dijajah Rome. Tang enda mukai-mukai Jesus ditangkap lalu diukum mati. Nya mih utai ti ngasuh murid iya kakang ati enggau berasai takut. Ngasaika kitai enti orang ke dikarapka kitai nya tadi iya tiba-tiba nya tadi ditangkap orang lalu diukum. Lalu dia kitai ngasaika kitai nya putus asa, nadai harapan. Dia kitai nya tadi alu ngasaika kakang, alu ngasaika penakut, takut ya lebuh maya kitai orang ke dikarap kitai amat-amat nya tadi udah di udah ditangkap tauka udah diukum. Nyadi kitai nyau ngasaika putus harapan ba senentang nya. Nyadi dalam Kristus. Enti kitai mansik nama utai ti nyadi lebuh kitai kakang ati dalam pengarap, nadai utai ti diulih orang ti kakang ati. Ya, nadai utai ti keulih kitai enti kitai kakang ati. Lebuh maya kitai ka ngereja nya, kitai enggai berasai kakang. Kitai nadai confident diri, kitai ngasai, eh ulih ke enda aku tu lagi kini. Keni neh ke ngereja nya. Nyadi lebuh maya kitai ngembuan ati ti kakang, iya ke bendar iya kitai enda ulih ngereja utai. Nama kebuah pia lebuh kitai kakang semua utai nya nyadi kati ku orang batu sandungan tauka nyadi beban ngagai kitai ti deka ngereja iya. Iya. Orang ti kakang ati menyadi selalu iya takut deka ngaga pemutus ati dalam semua hal, lalu sida mega enda ulih ngereja sebarang utai laban dibai ati ti kakang ngujungka pengawa ti deka dikereja nya puntan. Ya, ambika chunto. Bisi projek ti besai kitai deka ngereja iya, tang dalam kitai dipadu orang ngereja nya, kitai ngasaika takut, takut enda ulih ngereja iya. Nya nya ngasuh kitai nya tadi enda ulih tekejaka nya. Nama kebuah kitai nya tadi? Lima puluh lima pulih, ulih enda? Ulih enda? Nya kebuah menyadi lebuh maya kitai deka arap ke Tuhan, pengakang ati tauka ati ti kakang nya tadi sepatut iya kitai ngiarka nya ari pengidup kitai ti arap ya. Pengidup ti enda likun ya lebuh maya kitai ngembuan ati ti kakang pengidup kitai enda likun nyadi. Nama kebuah Enda nyalah baka pengidup ti dipangka gelumbang, gelumbang raya. Pengidup nya tadi enda nya tu endang nadai penyangkai, nadai tuju, nadai visi lalu nadai matlamat. Lebuh kitai ngembuan ati ti kakang tauka takut, Pengidup kitai enda nyalah-nyalah baka dialunka gelumbang. Ya, kitai lebuh maya ti basa nya kitai nadai isi matlamat udah nya kitai enda nemu kini ke tuju kitai. Kini ke peneka arah kitai, jalai kitai ti kebendar iya. Nya meh kebuah kitai patut. nemu utai tu laban nama kebuah munyi ke aku dua pekara nya tadi ti selalu datai ba pengidup kitai selalu ti selalu nyeruga runding kitai iya nya pengakang ati tauka kakang ati tauka takut. Bah. Enggau nyeliah ke semua tu itu, nama utai ti patut dikereja kitai? Kesatu iya nya kitai buai semua pengirau enggau pengakang ati ti takut ya pengidup pengidup kitai lalu kitai angkat lalu angkat lalu bediri bepelasar pengarap kitai ba Jesus. Ya, nya baru kitai ulih kering. Ba Jun ba Jud satu ayat dua puluh, Tang kita menyadi enda tau enda negapka pengarap kita ti pemadu kudus lalu besampi nitihka iring Roh Kudus. Ah, tu kitai udah meda utai ti nyadi ba bala murid Jesus maya nya, tang diperati kitai dalam pengidup kitai seharian kitai iya ke diatu. Nya. Nyadi dalam Kristus, Allah Taala dekaka kitai kering tegap ubah, diubah, lalu ngubah. Lebuh maya utai nya nyadi ba pengidup kitai, kitai. Mega ulih nyadi saksi ngagai orang bukai ari segi gaya ulah pendiau kitai, ari ari segi gaya karakter kitai. Kitai orang bukai mega ulih meda pengidup Kristus dalam pengidup kitai. Mayuh orang kemaya hari tu menyadi Sida idup dalam pengakang ati, pengirau, lebih agi ngagai utai ti ditampi kitai jam ke diatu di baka kumbit. Ya, lebuh kitai deka keluar, kitai ngerasai nangi. Lebuh maya kitai deka bejalai kin kia, kitai berasai takun. Nama kebuah? Laban kitai enda nemu sapa enggau kitai begulai, sapa enggau kitai berimbai, sapa enggau kitai berandau. Nyadi utai penangi tu, penakut tu diasaika kitai setiap hari. Tang menyadi dalam. Tang kitai enda ulih ngakim, tang kitai anang ngakim bala sida tu, anang ngakim sida, iya ke bendar kitai nunjukka jalai enggau penyiru kasih ke sida ti kakang ati, lalu keringka pengarap sida enggau sampi kitai. Nyadi kitai meda Paulus selalu besampi Roh Kudus nyadika mata ati sida terang dataika sida iya mereti kangau Tuhan. Saksi ti idup dipeda kitai dalam teks ti dipeda kitai dalam surat Kisah Para Rasul. Iya nya utai ti penting endar, iya nya kitai dek patut meretika Jaku Tuhan. Dalam ayat ti dibacha kitai tadi, mayuh kitai meda bala murid iya mengkang bedau ulih meretika peneka Tuhan lebuh maya sida iya begulai enggau Tuhan Jesus. Meretika Jaku Tuhan, iya nya enggau peneka Tuhan kitai begunaka kuasa iring kudus, iring kuasa Roh Kudus. Tan deka meretika peneka Tuhan dalam pengidup kitai, kitai enda ulih ngena penemu kitai empu. Kitai enda ulih ngena pengering kitai empu. Kitai enda ulih ngena pemandai kitai empu. Taja pan mayuh orang deka nguji ngena penemu, ngena pengelandik, ngena pemandai diri empu nerangka jaku Tuhan, jaku Allah Taala tu sigi enda ulih menyadi. Amat pin iya manah didinga tapi utai nya enda nyentuk datai ba runding enggau ati kitai. Kitai meda bala murid iya Munyi kaku tadi udah tiga taun sida begulai tang sida apin nemu peneka Tuhan dalam pengidup sida iya. Taja pan sida iya udah meda kuasa Tuhan, sida iya udah meda pengasih Tuhan, pengerindu Tuhan tang sida apin mereti apatah lagi jaku Tuhan. Nyadi dalam Kristus. Bup Kudus nya tulisan dikarang tauka diilham tauka dihuayuka tauka dipandangka ulih Roh Kudus. Ti ngarap Ti ngarapka Bup Kudus baka sida Musa ti dikarang Bup Kudus baka sida Musa, Daud, okey para rasul, Paulus, sereta sida ti bukai dipechayaka nulis sereta ngajar nitihka peneka Roh Kudus. Lebuh kitai macha Bup Kudus, guna bendar kitai kuasa Roh Kudus ngiring sereta madah utai ti amat ari utai ti dibacha. Utai enggau awakka kitai meretika bup ti dibacha kitai beguna amat ke kuasa iring Roh Kudus. Enda enti enda tegal kuasa iring Roh Kudus, engka kitai nya macha nya lalu baka nya aja. Kitai macha iya, lalu kitai enda paham, lalu kitai enda mereti nama utai ti ku Tuhan dalam pengidup kitai. Iya ketiga menyadi saksi idup begunaka kuasa iring Roh Kudus. Tang kitai sama nemu lebuh maya ngujung iya Jesus bejaku enggau murid iya, Udah iya angkat pulai ke serega, dia Jesus nangkan jaku ngagai bala murid iya, Anang guai mindah ke bukai, nganti ditu dulu, nganti ditu, nganti ba Jerusalem dulu. Ya, laban aku deka ngirum ya, pengiring, tuai nya Roh Kudus ngagai tiap-tiap iku kitai. Lebuh maya Jesus bejaku tauka bejaku ngasuh sida nyadi saksi iya nyadi besak nyadi saksi iya ba dunya tu, iya enda terus meri tanggungpengawa nya baka nya aja tang iya deka nyikap anak murid iya telebih dulu. Iya iya nyikap anak murid iya. Baka nya mega kitai diatu. Lebuh maya kitai deka ngereja pengawa ke Tuhan, Kitai enda terus nama nya terus ngejah pengawa ke Tuhan. Tang kitai ngejah pengawa nya kitai nitihka iring kuasa Roh Kudus. Nyadi dalam Kristus enti kitai bekenyak dalam runding kitai, Nitih kereja nitih iring Roh Kudus iya nitihka peneka Tuhan nya utai ti manah utai ti patut jadi kereja kitai ukai nitih runding enggau penemu kitai mensia. Lebih agi Jesus selalu nangkanka sida iya nama utai ti udah dipadahka iya dalam lebuh maya iya begulai enggau anak murid iya maya iya agi idup lebuh iya begulai enggau anak murid iya jaku Ajar tauka jaku lalau jaku pengering dipadah Tuhan ngagai sida iya. Nya ti dikingatka Jesus baru ngagai sida iya ngambika utai nya ngeringka sida iya baru lebuh maya sida iya deka nyadi Saksi Kristus. Saksi makta ba ba dunya tu nyadi dalam Kristus. Lalu kitai mega selalu. Ngenyemak ke diri ya nama kebuah tanda udah dampih kitai enggau Tuhan. Nyadi dalam Kristus saksi nya patut agi kitai lebuh meh kitai nyadi saksi kitai patut. Kering kitai patut arap kitai patut enda ngembuan ati ti kakang kitai enda patut takut ya nama kebuah lebuh maya kitai berasai takut utai nya ku aku tadi semua utai enda ulih dikereja kitai ba ayat empat puluh lapan ba ayat empat puluh lapan kitai meda. Teks dibacha kitai tadi ngambika murid iya nemu sereta ngelala jaku iya enggau lebih silik. Nya meh kebuah, utai ti deka nyadi lebih lebuh kitai enda ngelala sereta. Mertika jaku iya iya nya pengidup rohani kitai enda betumbuh. Ba Matthew kitai macha ba Matthew tiga belas ayat satu ngagai tiga belas, nyemetak amat madahka orang ti ningaka jaku Tuhan tang enda mereti pengarap sida enda berakar kuat sereta bebuah. Menyadi dalam Kristus, enti kitai deka nyadi saksi. Munyi ku aku tadi, ke satu kitai anang kakang, anang takut. Kedua, kitai patut mereti ke peneka Tuhan. Ke ketiga, kitai patut pengidup rohani kitai nya patut betumbuh, beakar lalu pebuah. Enti enda pia, jampat amai kitai ditesatka, lebih agi ngagai dunya ti ke diatu. Mayuh ajaran-ajaran ti tau ngasuh kitai limpang ti tau ngasuh kitai tesat. Ajaran ti baka tu amat pian dipeda kitai baka iya sama tapi enda sebaka. Lebuh maya kitai betempuh enggau utai ti basa tu, enti kitai nya tadi ngembu enda enda ngembuan pemereti ati dalam Jaku Tuhan, Jaku Allah Taala, baka ni kitai deka nemu kitai nya amat tauka enda? Nya kebuah orang ti nyadi lebuh maya kitai besaksika Tuhan, kitai mesti ka besaksi sapa Tuhan kitai ke bendar iya. Pengujung iya menyadi. Iya nya kitai ba ayat empat puluh lapan ko Tuhan aku mecha kitai ba ayat empat puluh lapan kita tu meh orang ke besasi ke semua utai tu nyadi ngagai anak murid iya lalu ngagai kitai ke diatu kitai tu meh saksi ke semua utai tu. Nya meh kebuah jaku tangkan kitai iya ke satu iya nya kitai anang kakang ati, anang takut lebuh maya kitai ngaku Tuhan Jesus nya Tuhan. Mayuh kitai diatu ngembuan pengakang ati lalu enda ketegal ari ati ti kakang sida iya ngalihka pengarap bukai. Nya sida mindahka pengarap sida iya laban sida enda nemu sapa Tuhan ti kebendar. Kedua, kitai patut lebuh maya kitai deka nyadi saksi kitai patut deka nemu sereta mereti karakter Tuhan nya dalam pengidup kitai. Laban enti kitai enda meretika jaku Tuhan, enda meretika peneka Tuhan, Bekeni kitai deka madahka orang bukai pasal Jesus nya meh Tuhan? Ukai kitai mereti pendiau pengidup Jesus tang kitai deka mega deka meretika jaku ti udah dipadah ke iya. Dalam Bup Kudus. Nyadi, meretika pengasih Tuhan ari utai ti dibacha kitai, ari utai ti difaham kitai. Ketiga menyadi, kitai patut betumbuh. Lebuh kitai deka mansang dalam Kristus nyadi saksi Iya, kitai patut betumbuh. Kitai patut berbuah, kitai patut berakar. Tang lebuh maya kitai enda betumbuh, enda beakar, enda berbuah, baka ni kitai deka madahka ngagai orang bukai ya pasal pengerindu Kristus ti udah nyelamatka semua mensia. Nyadi saksi ti idup. Nya ibuh kitai madah kuchah-kuchah, Oh, kami tu orang Kristian tu, tu, tu, tu. Tang nibuh kitai nyebut, Oh, aku tu uhh udah nyadi Kristian, aku enda tu, tu, aku enda tu ngereja nya. Tang, menyadi dalam Kristus, saksi ti kebendar iya, saksi ti idup iya nya ari pendiau ulah pengidup kitai empu. Ya, ari segi chara kitai bejaku, ari segi chara kitai berunding, ari segi chara kitai ngereja pengawa, bisi beda dipeda orang ari orang bukai. Nya ti ngasuh orang nya ngembuan tanda tanya tauka. Uhh. Baka ni nama kebuah iya tu nyelayan endar ari orang bukai. Dia orang lalu deka nemu nama kebuah kitai tu berbeza ari orang bukai. Enda ibuh kitai kuchah-kuchah madahka kami tu orang Kristian, kami tu orang badas. Enda ibuh. Tang ari segi. Teladan tauka ulah kitai nya udah nyadi saksi ti idup ngagai orang bukai. Ingat nyadi, kitai tu mih Saksi Tuhan iya ke diatu. Ya, amat pan dua ribu taun ti udah datai ke diatu, jaku iya endang amat. Ya, iya mati, iya angkat didup baru. Nya meh nyadi saksi ti besai ngagai kitai orang ti arap. Tang ti Jesus nya mati lalu enda angkat idup baru, pengidup kitai sia-sia. Nyadi dalam Kristus aram kitai sama angkat, kitai sama bediri, sama begempung, sama sati. Nya kitai sama nyadi saksi, sama nyadi saksi ti idup ba dunya tu kena ngemansangka agriksia Tuhan di dunya tu ngambika jaku iya dikerembaika ba seluruh dunya. Terima kasih lalu naka tu dulu. A Jaku kunsi kitai aram kitai sama besampi. Apai kami di serega Tuhan, kami meri terima kasih tegap pemanah Nuan. Amat pan kami ngasai diri mayuh pengurang, mayuh pengelemi. Tang ulih pengasih Nuan, ulih penyinu Nuan Tuhan, Nuan meri kami pengering, Nuan meri kami pengantang, Nuan meri kami penghibur. Tuhan Apai kami di serega Tuhan, awakka kami. Iring kami Tuhan laban kami ngasaika mayuh penangi, mayuh pengurang, tang ulih jaku nuan kami dikeringka, diperansangka. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Jesus kami udah besampi. Amin.
Kitai meri terima kasih ngagai menyadi kitai Lerida Tomiti sereta meri mulia ngagai Tuhan kitai ti ngingatka kitai Jesus amat udah angkat idup baru ari mati. Nya alai anang kakang ati laban ukai siku, ukai dua, ukai tiga Tang mayuh Saksi ke meda, ukai semina meda tang begulai enggau Jesus lebuh iya udah angkat pulai baru lalu meda iya angkat pulai ke serega. Nya alai anang kakang ati ba Bup Kudus kitai neh. Enggau nya kitai semua dipinta semua bediri kena kitai ngingat negapka pengarap kitai ba utai ke udah diajar Dikunsi menyadi kitai le reader komiti tadi. Sama-sama kitai nyebut batang pengarap orang Kristian. Kami arap ke Allah Taala, Petara ti siku aja, Apai ti pemandu kuasa ti ngaga serega enggau dunya, enggau semua utai daripada enggau semua utai enda daripada. Kami arap ke Tuhan siku aja, Jesus Kristus Anak Tunggal Allah Taala, ti endang sama bisi enggau Allah Taala kenyau ari mula iya kelia,

Tegal kitai iya dilekang, diletak ontus pelatus. Iya merinsa mati lalu dikubur. Hari ketiga iya angkat idup baru, ngamatka jaku dalam Surat Allah Taala kelia. Iya pulai ke serega lalu duduk muakka kanan Allah Apai. Iya deka datai baru enggau mulia, deka milih orang ti manah enggau orang ti jai, semua ti agi idup enggau iya ti udah mati, lalu perintah iya deka meruan belama. Kami arapka Roh Kudus ti Tuhan, ti meri pengidup, iya ke datai ari Apai enggau Anak, sama sebaka enggau ala Apai enggau ala Anak, sama disembah lalu digemesai. Iya udah bejaku beseruanka sida nabi. Kami arapka siti eklisia aja ti kudus, ti Katolika, ti bepun ari sida rasul. Kami ngaku siti baptisa kena ngampun dusa. Kami nganti pengangkat orang ke udah mati enggau pengidup ti meruan dalam dunya ti ka datai.

Lalu recording pengawa tu deka dipanchar ngena zoom kena dua puluh lima ari bulan tu udah tembu sembiang ari nya ila neh minggu baru tu ila. Siti agi kitai meri pengaga ati. Ngagai lapan iku bala kitai ke udah diberi lisin nyadi Lay Reader, sida tu, Lay Reader Edwin Chaung, Lay Reader John Tedung, Lay Reader Liew Soh Eng, Lay Reader Robert Nsali, Lay Reader Siti Asun, Lay Reader Solma Ita, Lay Reader Tomiti Garai enggau Lay Reader Ujai Lasam. Nya alai kitai besampi minta Tuhan meri sida penemu dalam, penau, enggau ati ti semampai deka mela Tuhan ti pemedu kuasa ti merintah atas semua utai. Nyadi aaa maya sida deka di di commission tauka di berekat aaa apin tentu bisi dipadah sepatut aaa Kemari, tang tegal utai ke enda ulih diseliah jangka ku sida deka dipadu dua minggu udah tu ila neh. Nyadi ari bulan bedau nyemetak tang deka dipadah ke minggu tu ila neh. Siti agi kitai meri penyinu ati ngagai ruang bilik Nyang Sena Gunung ti udah nadai kena empat belas ari bulan. Tu tadi, kitai besampi awakka Tuhan meri pemaik ngagai ruang bilik enggau kaban belayan niang tu neh. Tu aja jaku padah kitai lalu diatu kitai minta menyadi kitai alai reader Solma ngiring kitai dalam sampi pinta kitai.
Aram kitai sama besampi. Aram kitai besampi ke eklisia sereta ke semua mensia dalam dunya tu lalu meri terima kasih ke semua pemanah Allah Taala ba kitai. Pagi tu, kitai sama-sama meri terima kasih ke jaku Tuhan ti chukup manah ti dibai menyadi kitai Brother Timothy Garai, Tuhan te semua besampi ngambika jaku nya tadi nyadi kelalau tenggau contoh teladan lalu beurat tegap, betumbuh galak, berbuah lebat dalam pengidup pendiau semua kitai. Tuhan ulih pengasih nuan, dingaka sembiang kami. Kering ke Bishop, The Right Reverend Datuk Donald. Juti enggau kesapit iya, Bishop Nelson Ugas, kitai sama beselampi ngambi kenuan Tuhan merekatka seduai iya enggau penemu, pengelandik, pengerai enggau pengelikun ngambika semua pengawa ti dikereja seduai iya pulai ke pemanah dikena ngemansang eklisia nuan ba dunya ti dikesayauka kitai tu. Berekatka ruang bilik penaik seduai bini, bala anak, menantu sereta bala uchu seduai iya. Kitai mega besampi ke semua bala pederi kitai ti dipegai Diocese of Kuching. Kitai nyerahka semua sida tu ngagai jari nuan Tuhan ngambika sida iya semampai diberi nuan pengerai, pengelikun, penemu pemerani ati Lebuh ti ngenataika jaku nuan, ari nya eklisia nuan ti betuaika Kristus tau tampak pegari lalu semua orang ti ngaku nama nuan tau begempung dalam pemendar nuan, gulai diau enggau pengerindu nuan, lalu mandang kemulia nuan di serata dunya. Ba Gerija Saint Faith tu, kitai besampika Bika Canon Bradley Sangan, Rev. Michael Pei, Rev. Ivor Lim, Rev. Stephen Gendang enggau Rev. Sika. Kitai mega besampi ke Subdeacon John Kennedy, Subdeacon Jundang Jegang enggau Subdeacon Gilbert Nathan. Kitai nyerah ke semua sida tu ngagai jari nuan Tuhan, tata sida enggau penemu, pengelandik, sereta penau ti diguna sida ngereja sereta bejalaika pengawa ngerembaika berita manah nuan. Kitai mega besampika semua ministri ti bisi ba gereja tu, baka youth ministri, music ministri, Sunday school, house group, gerempung indu sereta DTP lebih-lebih agi ba ministri jaku Iban tu. Jam ke diatu, kitai enda ulih datai besembiang ba gerija. Baka nya mega, mayuh program ti enda ulih diaduka. Tang kitai agi ulih betemu, begulai, ngena live streaming tauka ngena Zoom baka tu. Kitai besampika ngambika penyakit Covid nineteen tu jampat diubat ari menua kitai ngambika kitai ulih begulai baka ke ngelama tu. Tuhan, kitai sama besampi ngambika Nuan muka ati, runding semua bala kami ti enda ulih datai batang tubuh ngusung gerija, ulih sama ninga sembiang sechara online ba nini gerija ti bisi naburka sembiang hari minggu ngena live streaming tu. Lalu tupi bala kami ngena pemakai roh enggau jaku Nuan, baka nya mega kitai sama besampi Ngusung Tuhan ngambi kian negu lalu muka ati runding enggau pendiau bansa-bansa benunya tu ti enda ngasi, bedau ngelala tauka enda pechaya iya nya nuan nya mih Tuhan ti patut disembah, Raja atas segala raja, Akim ba semua bansa ba pengujung dunya ila Penebus enggau nyadika Juruselamat. Tuhan ulih pengasih nuan, dingaka sembiang kami. Allah Taala ti pemadu bekuasa, sekali agi kami meri terima kasih ngagai nuan Tuhan laban tudah meri pengelikun ke menua kami Malaysia berekat kami semua pemerintah, ketuai-ketuai opis perintah enggau semua ketuai masyarakat kami sekalika peringkat federal tauka peringkat negeri Sarawak. Tuhan diatu udah genap setaun. Menua kitai udah enggau seluruh dunya tudah serang penyakit Covid sembilan belas lalu pemayuh mensia tudah nadai laban penyakit tu chukup mayuh jam ke diatu menua kami makin majak penyakit tu ngelekai sampai ke rumah panjai enggau ulu sungai ketegal nya mayuh penanggul nuntung sida iya ari segi penatai pemisi. Kasih ke bala kami tu Tuhan. Kitai semua besampi ngusung Tuhan, minta Iya nyaga, ngayung lindung semua sida ti betugas nyadi frontliner ngambika sida iya enda dirampit penyakit Covid nine tin tu. Lalu ari nya sida iya ulih bejalaika pengawa enggau ati ti sinu sereta siru. Baka nya mega Tuhan teguk ati sida temegai kuasa awakka ulih meri agih belanja. Bajet tu chukup dikena meli vaksin nya ngambika semua rayat ba dunya tu ulih nerima suntikan vaksin nya magang. Beri penemu enggau pengelandik ke semua orang ti megai kuasa lalu iring menua kami Malaysia enggau semua menua bukai ke dalam jalai pengelurus enggau pemaik awakka mensia tau bebasa ke pangan diri lalu ngereja utai pulai ke penguntung semua. Tuhan ulih pengasih nuan dinga ke sembiang kami. Tuhan ke pagi tu kami sekali lagi nyerah ke ruang bilik kami ngagai jari nuan. Kami minta nuan berekat ke semua ruang bilik kami, apai indai, aki ini, anak Bala anak enggau bala uchu kami ngambika semua kami tu semampai diberi nuan pengerai enggau pengelantang lalu iring ruang bilik kami tu ngagai jalai enggau peneka nuan. Kitai mega besampika bala anak-anak kitai ti udah berengkah besekula jam ke diatu. Jadi kami minta nuan Tuhan enggau sida lalu meri sida penemu penau pengerai pengelikun bala uring sida ngambi ke sida yang mujur lalu boleh um, berkat hari nuan lebih-lebih lagi jam ke diatu Tuhan penyakit COVID-19 iring sida ya Tuhan. Tuhan berkat ke bala Anak kami ti benung begiga ke kereja jam ke diatu. Taja pen diatu tusah deka bulih kereja, tang ba nuan Tuhan tidak ada yang mustahil. Laban nuan udah madah, pinta nuan deka meri, ketok pintu lalu nuan deka muka. Nya alai Tuhan, mak ke berat ti debai kami ngagai nuan, nuan deka ngelempung ke iya. Nyadi Tuhan ke menyerah ke sida tu ngagai jari nuan, ngambi ke sida ya Tuhan diberi nuan pekereja. Nitihka ungkup sida iya. Beri berkat Nuan ke semua kami, ke kami sebilik, ke pangan kami sereta enggau orang ke diau semak kami. Awakka kami tu ngereja pengawa Kristus enggau pemanah enggau pangan diri, lalu rinduka diri sama diri baka Kristus rinduka kami. Tuhan ulih pengasih Nuan, dingaka sembiang kami. Kelantang lalu gerai ke sida ti nat ke penyakit ba tubuh ati nguruh lebih agi ngagai kaban belayan kitai ti benung berubat ba hospital tauka ba rumah tauka bedini-dini endur. Tuhan berekatka ubat ti diambi sida tauka dipakai sida ngambika sida jampat gerai ari nya ila Tuhan sida iya ulih besaksi pemesai kuasa Nuan. Tuhan berika sida iya peransang enggau pengadang ati lebuh siti ditinggang penusah, lalu berika sida pengaga ati ti datai ari selamat nuan. Dingaka kami lebuh kami ngingatka sida ti udah mati arapka Kristus. Demi agi kitai ngingatka um Niang Sena anak Gunung enggau. Nyadi kitai lebat nyawin enggau bala kitai ti udah ninggalka kitai. Tuhan nitihka semaya nuan, berika kami sama enggau sida bagi dalam perintah nuan ti meruan belama-lama. Nya alai anda ati begulai enggau semua orang tuchi, kami meri diri sampal enggau orang Kristian bukai mega ke dalam pengerindu nuan. Semua kitai sama nyebut, Apai ti kasih, sambut sembiang kami tegal Anak Nuan, Jesus Kristus ti Penebus kami. Amin.
Amen. Kitai sapi ngadap. Tuhan ti pemadu kasih, pengerindu Nuan ti matak kami tama kitu. Jari kami enda tuchi, ati kami enda besedia. Kami enda patut makai teda di baruh meja Nuan. Tang Nuan Tuhan Petara ti Penebus kami, lalu magi ruti Nuan enggau orang ti bedosa. Nya alai tuchi lalu tupi kami ngena tubuh enggau darah Anak Nuan ti berega. Awak Iya tau diau dalam kami, lalu kami dalam Iya. Awakka kami sama enggau bala eklisia Kristus tau begulai duduk sama makai dalam perintah Nuan. Amen. Mara kitai bediri. Kitai tu tubuh Kristus. Ulih Roh siku kitai udah dibaptisa ke dalam tubuh siti. Aram kitai ngereja utai ti mai selamat lalu ngemansang ke jalai pengidup semua. Selamat Tuhan diau enggau kita. Sama enggau nuan mega. Aram kitai meri tanda selamat enggau pangan diri.

Puji ka Nuan, Tuan Allah Petara semua dunya. Laban pemanah Nuan kami bisi ruti tu ti deka dienjuk, ti ulih ari tanah lalu udah digaga jari mensia, iya deka nyadi ruti pengidup ke kami. Puji ka Allah Taala belama-lama. Puji ke nuan Tuan Allah ti petara semua dunya, laban pemanah nuan kami bisi ai anggur tu ti deka dienjuk, ti datai ari buah pun anggur lalu digaga jari mensia, iya deka nyadi darah Kristus ke dirup kami. Puji ke Allah Taala belama-lama. Kitai ngena Sampi Eukarista ti kedua. Tuhan bisi ditu, Roh Iya bisi enggau kitai. Angkat ka ati kita, kami ngangkat ka ati ngagai Tuhan. Aram kitai muji Tuhan ti Petara kitai. Endang ngena kitai muji lalu ngemesai ka Iya. Endang ngena, endang patut enggau ati andal di sebarang maya, di sebarang endur, meri terima kasih enggau puji ke nuan. Apai ti kudus, Raja menua serega, Allah Taala ti pemadu bekuasa, ti endang meruan, ulih Jesus Kristus, Anak Nuan Tuhan kami. Lalu diatu kami meri Nuan terima kasih laban dalam pemenang Iya ti ngalahka pemati, timpuh ti udah timpuh ti baru udah pegari, lalu rambau kuasa dosa udah habis, dunya ti udah rusak enggau nyadi baru lalu mensia sekali agi disuman enggau penuh. Nya alai, sereta enggau melikat, enggau pengulu melikat, enggau semua bala serega, kami ngemesaika nama Nuan ti besai, ti bemulia, lalu berari muji Nuan, ku kami. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah Taala ti Pengering ti Bekuasa, serega enggau dunya penuh lih mulia Nuan. Hosana dalam endur ti pemadu tinggi. Berkat iya ti datai dalam nama Tuhan. Hosana dalam dua reti pemadu tinggi. Dingaka kami, Apai ti di serega. Ulih Anak Nuan Jesus Kristus ti Tuhan kami, lalu ulih iya sambut piring puji kami tu. Asuh ulih kuasa Roh Kudus Nuan, awakka roti enggau ai anggur ti diberi kami tu tau nyadika kami tubuh enggau darah Iya. Laban malam ketungkah Iya mati deregang, Iya ngambi ruti, udah Iya meri puji, Iya mechahka ruti nya, lalu beduaka murid Iya, ku Iya, Sambut pakai, tu tubuh Aku ti diberika kita. Gaga tu kena ngingatka Aku. Baka nya mega udah tembu makai, iya ngambi mangkuk. Lalu udah iya meri puji, iya nyuakka sida, ku iya, Irup tu kita semua, laban tu darah aku, darah penyanggup baru ti pansut ngidupka kita enggau orang mayuh kena ngampun dosa. Gaga tu genap kali kita ngirup iya, kena ngingatka aku. Taram kitai sama nyebut misteri pengarap kitai. Kristus udah mati, Kristus udah angkat idup baru, Kristus deka datai baru. Nya alai Apai kami ke di serega, kami ngingatka Kristus ti mati sekali ba kayu regang. Ka pengangkat iya ari mati, ka pemulai iya ke serega, sereta nganti penatai perintah iya. Kami ngaga ngena roti enggau mangkuk tu pengingat Kristus Anak Nuan Tuhan kami. Sambut ulih iya pengidup ti patut ti dikereja kami. Lebuh kami makai sereta ngirup pemeri kudus tu di mua nuan, beri kami pengasih enggau berekat ari serega, Tupi kami ngena tubuh enggau darah Anak Nuan. Awakka kami tau mansang sebaka enggau Iya, lalu digaga nyadi siti ulih Roh Kudus Nuan, lalu nyadi kaba ti idup awakka pulai kemuliaan Nuan. Ulih Jesus Kristus Tuan kami. ulih iya, sama enggau iya, sereta dalam iya lalu sama saum dalam Roh Kudus. Semua basa enggau mulia endang diberika nuan, Apai ti pemadu bekuasa ari semua utai di dunya enggau di serega, ti bediri di mua nuan, diatu lalu datai ke belama lama iya. Amen. Laban Penebus kitai udah ngajar kitai, nyalai kitai nyebut, Apai kami ke di serega, kudus meh nama Nuan, datai meh perintah Nuan, jadi meh peneka Nuan, baka dalam serega baka nya mega di dunya. Berika kami pengidup tiap hari. Ampun penyalah kami baka kami ngampun orang ti salah ngelaban kami. Intu kami ari penguji, lepaska kami ari penyai. Laban Nuan ti bempu perintah enggau kuasa enggau mulia. Datai ke belama lama iya. Amen. Kitai mechah ke ruti tu awak bisi bagi dalam tubuh Kristus. Taja kitai mayuh kitai endang setubuh laban kitai bebagi ke ruti siti. Anak Domba Allah Taala nuan ti muai dosa mensia kasih ke kami. Anak Domba Allah Taala nuan ti muai dosa mensia kasih ke kami. Anak Domba Allah Taala nuan ti muai dosa mensia, beri ke kami selamat nuan. Datai kitu enggau pengarap sambut tubuh Jesus Kristus kitai ti diberi iya ke kita, enggau darah iya ti pansut iya ke kita. Pakai enggau irup ke pengingat iya ti mati ketegal kita, lalu sambut iya dalam ati kita enggau pengarap serta meri puji.

Ngagai bala kitai ti di rumah, ti sama besembiang secara online. Nyadi ku mai kitai semua besampi nerima spiritual communion. Terima kasih ke nuan Tuan Jesus Kristus ke semua pemanah ti udah diberi nuan ke aku, ke semua pemedis enggau pemalu ti udah ninggang nuan ketegal aku. Laban diatu aku enda ulih nerima nuan ngena Sakramen Kudus, aku minta nuan tama ke dalam ati aku. O Penebus enggau Menyadi aku ti besai pengasih, Awak aku ninting hari ulih ngelala sereta rinduka Nuan enggau lebih dalam agi, lalu nitihka Nuan enggau semak agi. Amen. Sampi udah nyambut. Tuhan ti idup, Anak Nuan ngayanka diri ngagai murid Iya lebuh Iya ti mechahka ruti. Nya alai buka mata pengarap kami ngambika kami tau meda Iya dalam semua pengawa nebus Iya. Ti idup lalu megai perintah ari diatu datai ke belama lama iya. Amen. Apai semua kami, kami muji Nuan lalu meri terima kasih ke Nuan. Laban lebuh kami agi jauh, Nuan ngambat kami dalam Anak Nuan lalu mai kami pulai enggau Nuan. Dalam pemati enggau pengarap iya ngayanka pengerindu Nuan. Meri kami berekat sereta nukangka pintu mulia Nuan. Asuh kami ti udah ngasaika tubuh Kristus idup nitihka pengidup Iya ti udah angkat baru ari mati. Asuh kami ti udah ngirup ari mangkuk Iya meri pengidup ke orang bukai. Asuh kami ti udah diterangka ulih Roh Kudus meri penerang ke orang bukai. Asoh kami meruan tetap dalam pengarap ti udah de taga nuan ke kami. Awak ka kami enggau semua anak nuan tau bulih pengelepas, lalu semua mensia deka idup muji nama nuan. Ulih Jesus Kristus Tuan kami. Amen. Kitai sama besampi. Tuan Allah ti madu bekuasa, kami meri puji ke nuan ngenang pemanah nuan ti udah nupi kami ngena tubuh enggau darah anak nuan Jesus Kristus. Ulih iya kami ngenjukka nuan semengat enggau tubuh kami nyadi piring ti idup. Asuh kami ngena kuasa Roh Kudus nuan, ngambika kami tau idup lalu bekereja pulaika puji enggau mulia nuan. Amen. Allah Taala ti pun selamat, ti udah ngangkatka Jesus ti Tuhan kita. Iya ti Penggibun Besai kitai ti dumba Iya. Ulih darah ti ti nanggam sepekat baru ti meruan belama-lama ngasuh kita ngereja enggau betul semua pemanah nitihka peneka iya lalu ngereja mega ba kita barang utai ti dikedeka iya. Lalu berekat Tuhan ti Pemadu Bekuasa, Apai, Anak, enggau Roh Kudus diau enggau kita, meruan enggau kita berari-ari. Amen. Pulai kita enggau selamat, rindu lalu betuai ka Allah Taala dalam nama Kristus. Haleluya. Haleluya. Amen.